Kien għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu nidiet il-programm Aqra Kemm Tiflaħ li permezz tiegħu kull klassi issa jista' jkollha librerija ċkejkna. L-Aqra Kemm Tiflaħ huwa programm fost ħafna programmi u skemi mmexxija mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fejn l-għan ewlieni tiegħu hu jkompli jsaħħaħ il-libreriji tal-klassijiet fl-iskejjel primarji u wkoll medji tal-Istat. Fil-fatt, fl-iskejjel primarji bis-saħħa tal-programm Aqra Kemm Tiflaħ kull klassi qed tiġi attrezzata tal-inqas mitt ktieb, fejn 50 bil-Malti u 50 bl-Ingliż, b'kotba sbieħ, interessanti u ta' kwalità għolja li jappellaw lill-istudenti. Dawn il-kotba jintużaw fil-klassi u kif ukoll jiġu mislufa lill-istudenti biex jaqraw jew jiġu moqrija lilhom id-dar. Fil-fatt, mill-2015, minn meta beda jopera dan il-programm sa llum jiġifieri, hemm tqassmu 'l fuq minn 94 elf ktieb fejn 47 elf ktieb kienu bil-Malti u 47 elf ktieb kienu bl-Ingliż. biex inkomplu kemm jista' jkun navviċinaw l-istudenti tal-ktieb u ninkoraġġixxuhom biex ikomplu jaqraw, jaqraw għal gost, inkomplu nrawmu l-imħabba lejn il-qari. Kull ktieb li qed jingħata, parti mill-programm tal-Aqra Kemm Tiflaħ, qed jiġi llivellat. Fil-fatt, nużaw sistema ta' livellar skont kriterji internazzjonali ta' qari, jiġifieri kull librerija tal-klassi qed nipprovdu firxa ta' kotba ta' livelli differenti. Għaldaqstant qed nassiguraw li nilħqu dawk l-istudenti li qegħdin f'livelli differenti u għaldaqstant ukoll l-istudent jista' jimxi bil-pass tiegħu u l-esperjenza ta' qari tkun esperjenza ta' gost mhux ta' qtigħ il-qalb. Ġeralment, l-għalliema jkunu jafu l-livell tal-istudent imma f'każ b'ċertu ċirkostanzi, pereżempju, student jidħol f'nofs is-sena skolastika u jkunu jixtiequ jafu l-livell tiegħu, aħna bħala aġenzija nipprovdu l-għarbiel tal-qari, reading running records, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, fejn hija għodda xjentifika u permezz ta' din l-għodda l-għalliema tkun tista' ssib il-livell tal-istudent jew studenta. Apparti minn hekk, l-istudent din l-għodda tinvolvi test qasir fejn l-istudent jaqra test u apparti minn hekk ukoll jiġu jiġi mistoqsi xi mistoqsijiet rigward it-test li l-istudent jaqra. u skont l-iżbalji li jieħu skont l-iżbalji n-numru ta' żbalji tkun taf l-għal liema liema f'liema livell qiegħed l-istudent jew l-istudenta. Apparti li qed ngħaddu il-kotba fil-libreriji tal-klassijiet, it-tim tal-Aqra Kemm Tiflaħ ukoll qed jipproduċi attivitajiet attivitajiet kemm li jinvolvu logħob interattiv kif ukoll xi materjal stampat għal kull ktieb li qed jingħata fil-librerija tal-klassi biex b'hekk l-esperjenza ta' qari tkun waħda aktar pjaċevoli u ta' gost. Fil-fatt, l-istudent jista' jippermettulu dan l-attivitajiet li jaħdem waħdu u kif ukoll b'dak il-mod jimxi bil-pass tiegħu. Kif nafu, l-qari hija abiltà importanti ħafna, speċjalment f'dan is-seklu. Hija naħseb il-bażi ta' kollox, għaldaqstant importanti li nrawmu l-imħabba lejn il-qari fost it-tfal u kif nafu biex jirnexxu importanti wkoll li jkunu esposti kemm ukoll għat-teknoloġija, e-books eċċetera imma anke għall-ktieb li għandu